Bi navê Xwedayê Dilovan. Silav hevalno, belê. Em ê îro li ser xwenaskirinê an xwenasînê bi sekinin. Xwenas bike, rêwîtiyek ji serdemên antîk heta îro gotina xwenas bike Bi sedsalan e ku yek ji stûnên bingehînên felsefe û pêşveçûna kesane ye. Ev şîreta kevnar di ramana rojeva de bi gelemperî bi Yûnanîstana kevnar ve taybetî bi nivîsên li ser eniya perestgeha Delfî ve tê girêdan. Lê belê ev sê peyvên hêsan Kurahiya û bêdemiya hewldana mirovahiyê ya ji bo têgiştina xwe nîşan dide. Yûnana kevnar ji dayîkbûna felsefeyê û çavdêriya hundirîn koka herî naskirî ya gotina xwe nas bike, digihîje sedsala şeşan beriya zayînê. Tê gotin ku Ev gotin li ber deriyê perestgeha Apollona li Delfiyê cî girtiye û ji bo ramanwerên wê serdemê taybetî heft zanyarê yewnanî girîngiyek dane vê têgehê. Heft zana an jî bi navekî din heft zanayên yewnanî navê heft fîlozof, dewletmedar û qanûndanerên ku di sedsalan heft û şeşa beriya zayînê de ku serdema zêrîn a şaristaniya yewnanî ya kevin de şopa xwe hiştine. Li Yewnanis de yekem çalakiyên felsefî bi qasî sedsalek piştî Hesiaidos ji aliyê van exlaqnasên yekemên ku wekî heft zana dihatin nasîn, hatin destpêkirin. Di rastiyê de ne çew te ku mirov bibêje ku ev kesên ku ramanên xwe di şeklê gotinan de pêşkeş kirine, bêtir Ramanwerên ku felsefe dest pê kirine ne ku ne fîlozofên rasteqîn in, di rastiyê de ew bûn qanûndanerên Yewnanistan ê ku tekîliyên aborî û civakî yên wê her ku diçûn xirabtir dibûn û di encamê de ji aliyê exlaqî ve pirsgirêkên mezin dijiyan. Ramanên wan pir hêsan bûn an jî bi tevahî kûr bûn. Lê belê di cîvakê de ku zengînên mezin û xizaniya mezinên ku bi kolonyalîzmê re hatibûn ew veguherandibûn jîngehek gengeşiyê, ew hewl didan bibin pisporên hevsengiyê, hejmar û nasnameya heft zanayên

Periandros, xwenasîn, rêwîtiyek jiyanê xwe nas bike, gotineke ku bi sed salan berî hatiye gotin û îro jî derbasdar e. Bi wateyên kûr dagirtiye. Ev ne tenê têgehek felsefeyî ye, lê Di heman demê de rêwîtiyek pratîkî ye ku bingeha jiyanek têrker, armancdar û watedar pêk tîne. Baş e xwenasîn tê çi wateyê? Ev tê wateya hewldana têgihiştina xwe ji hemî aliyan ve, hêzên xwe, qesiyên xwe, nirxên xwe, hevesên xwe, tirsên xwe, tevgerên xwe û hewcedariyên xwe kifşkirine. Ev pêvajoya kifşkirinê hin caran dibe ku nerehet be lê çavdêrkirina hundirîn û rastgohiyek kûr hewce dike. Rêwîtiya xwenasînê di qonaxên cuda yên jiyanê de dikare awayên cuda xwe nîşan bide, dema hûn Ciwanan hûn hewl didin nasnameya xwe û tiştê ku hûn di jiyanê de dixwazin fêm bikin. Di mezinbûnê de jî dibe ku hûn hewcedariyên xwe bi pêşveçûnê xwe, tekîliyên xwe û mezinbûna xwe ya kesane baştir nas bikin. Çima xwenasîn girîng e? Xwenasîn di gelek warên jiyanê jiyana we de we rêber dike. Kerem bikin em xal xal behsa wê bikin. Biryarên baştir girtin. Dema hûn nirxên xwe û pêşengiyên xwe fêm dikin, hûn dikarin di derbarê pêşveçûnê xwe, tekîliyên xwe an armancên xwe yên kesane de biryarên bi baştir, zanistî û rasttir dikarin bigirin. Tekîliyên xurt ava kirin. Dema hûn hewcedariyên xwe û sînorên xwe dizanin, hûn dikarin bi yên din re tekîliyên saxlemtir û rasttir ava bikin. Kesek ku xwe nas dike, di her di hêzkirtin û fehmkirina yên din de jî jihatîtir e. bi stres û hestiyan re derbas bûn. Dema hûn serdemên li pişt bertekên xwe yên hestiyarî fêm dikin, hûn dikarin bi stresê re bi bandortir rû bi rû bimînin û derûniya xwe ya hestiyarî pêş bixin. Pêşketin û mezinbûna kesane. Ferqkirina qelsiyên xwe, dihêle hûn qadên pêşketinê destnîşan bikin û berdewamiya li ser pêşxistina xwe bisekinin. Armanc dîtin, dema hûn li gorî nirx û hewesên xwe jiyanekî dijîn, hûn hestek bilind û armancek mezintir wateyekê hîs dikin. Gavên di rêwêtiya xwenasînê de hingavên ku hûn dikarin bavêjin da ku vê rewîtiyê dest pê bikin ev in, Pirsên li ser xwe bipirsin, Bi pirsên mîna çi min teşwîq dike, çi min kêfxweş dike, çi min xemgîn dike, tirsên min çi ne dest pê bikin. Pratîkên hişmendiyê bikin. Teqezî rojnamegerî an jî tenê çavdêrîkirina hiş û hestên xwe wekî amûrên hêja ne ji bo ku hûn bikevin nav cîhana xwe ya hundirîn. Bersivê bistînin. Ji hevalên xwe An malbata xwe yên pêbawer daxwaz bikin ku ew li ser we çavdêriyên xwe bibêjin, carinan yên din dikarin aliyên me yên ku em ji wan ne hayîdar bin bibînin. Ji tecrûbeyan ders derxînin. Tecrûbeyên xwe yên berê analîz bikin di kîjan rewşan de hûn serketî bûn, di kîjan rewşan de we têkoşîn kirin, wan tercûmen çi hînê we kir? Sînorên xwe diyar kirin. Fêm bikin ku çi we diwestîne an çi enerjiya dixwe û fêr bibin û li gorî wê sînorên xwe diyar bikin. Xwenasîn ne armancek yekcarî ye, lê rêwîtiyek domdar, pêvajoyek keşf û hundirî ye. Ya jiyanî ye Her ku hûn di vê rêwêtiyê de kûrtir biçin, hûn ê di jiyana xwe de bêtir zelalî, aramî û wateyekî bibînin. Ev hewldana têgiştîna hundirîn a kûr di dawiyê de azadî, û hêza rastîn bide we da ku hûn potansiyela xwe bi cih bînin. Heke pirsên we yên din hebin an jî hûn dixwazin em li ser aliyên din ên têgîna xwe nasbike bisekinin, ji kerema xwe şîroveyên xwe û pirsên xwe binivîsin û ji bo xwe tiştekî baş bikin, ji kerema xwe Kanalê bişopînin û vîdyoyê biecîbînin, xatirê we bimînin xêr û xweşiyê de.